Ā, kāti nei rā, tēnā anō rā tātou, kua uru mai nei tātou ki roto i tō tātou whare kōrero i tēnei rā, e kīia nei ko Nāwai i te Ka. Ā, hoi anō, tēnā anō rā koutou i roto i ngā tini aituā o te wā, haere koutou ngā mate, haere, haere, haere. Kia ora hui mai na tātou te kanohi ora. Kei konei ahau me taku taumata tāne nei, e kata nau ki ki a tātou e tātou mā, e kata nau ki a tātou i o tātou nei hū. Ki au nei, koe tēnei ko te kai haka atu mai, e, i, i te kaumātua o tēnā, o tēnā o tātou nei. Nāi, ka tino mahi. Māua ko a Matua Len, nā titiro mai e hūkau mātua kei wēnei, kei Akaurua, āe mārika, ki a Atia. Ā, kua tae mai, he maha ngā take kei, kei au. Ko te raruraru kē tō tātou kaha mōhio, Ka roa tātou e, e, e tūrama haere anei ngā kokonga katoa o tēnā take, o tēnā take, e kore e maha ngā take ka otiia tātou i tēnā wiki, tēnā wiki. Engari kia manua nui mai ā te roanga atu, ā tōna wā, ā, kua pā atu mātou ki ngā take katoa tukuna mai nei e koutou, nē? Nō reira, kaua e hēmanoa. Te mea tuatahi, He hoa tōku, tekau tau taku mōhio ki a ia. I ngā tau tata nei e hohonu haere ana tana pouritanga i ētahi wā. I ngā marama tata nei, ka tae ki te mea tino hē. Ka ringi mai ki a au ka mea ia ko te haka mate ia i a ia anō. I taku kaha manawa pā ki a ia, ka ringi au ki te pirihimana. I a ēnei, kua haka mau ia ki ahau mō taku hakauru atu i te pirihimana ki roto i tana ao. I hē rānei ahau? Me pēhē te noho hoa ā muri ake nei? Hūi, he taumata, umm, take taimaha rā tēnei. E kore ra ano hoki mo tenei mea e kiia nei ai nena ko te haka momorini, a. Ko tena ko te ingo kupu tika mo te haka mate aku. Ki au nei e hara. Ha, e hara. E hara. Na te mea ki a tatu o konei te haka momori, he haka momori ano te haka momorini. Mena e haka momori ana koe, e nana ana koe kia oti te tai mea i a koe, haka pau ana koe i to kaha ki taua mea, ni? E. Engari ko te patu i a koe ano kia mate, ne? Mehai me pera ake pea te korero. Na, ko Pirihimana, ko tae atu te, te Pirihimana ki tana hoa, katahi tana hoa ka haka mau kia ia, mo te tono Pirihimana kia ia, ne? No reira i he ra nei ia? No. Kapa. Ki ahau, no. Kahore rawa. Ko ia ke, ko tana aroha ne, ko tana ringi atu ki te pirihimana, ko tana aroha ki tana hoa. Mehemea kahore tana hoa i te kite i tena i aenei, aini ai ka kite. Ā, hāua hoki he aha ngā kōrero kei muri i tēnei kaupapa, kei muri anō i tēnei pātai, ngā āhuaranga o taua wā tonu, rakau kē i āhei te hoa te, hāua, whiti kiko atu i tana hoa e, e, e mate pēnei nei. Engari ki ahau, nō, i, i pai anō i taua wā, tana ringi atu ki te pirihimana. Ko taku pai katoa e kōrero ana tātou i tēnei kōrero i tēnei wā e ora tonu ana te hoa, nē? Kāore tātou e kōrero ana mō te tūpāpaku. Nō reira, āe, tautoko ana au i tana mahi ringi pirihimana. Ē, ka mutu nō tana ringi atu ki a ia, ka mau ake ai tana hoa i roto i te kupenga o te raruraru nei, e, e mau hoki ana i. Nga whakaaro o tōna hoa hoki. Na, mehemea ko tana ihe kia ringi atu ki te pirihimana me mohio ia e ko tana awhina hoki nui tera i a ia. Hoina ka, kua hanga pa mai tenei mate kia au i roto i nga tau, na, ka ringi mai taku hoa kia au, na, me tana hiahia kia, kia here i tōna ano kaki, hoina kia matemate noa atu. Hono i a māu kōrero ana, i rongo kē au i roto i tana wairua, ehara te mea e hihia nei ia kia mate, engari e noho mokemoke mārika nei ia, e tangi nei tana ngākau ki ētahi tangata kia huri kau mai anō ki a ia. Ahatia tana tino koromakia, oh, e hia ana au kia mate, kia mate, kia mate. Nā, i rongo kē au, nō, E kanu te mokemoke o tēnei tangata. Me noho mārika au ki te whaunu, kōrero tahi ai ki a ia. Kātahi au ka whakamōhio atu ki ōna mātua. Kīhai ōna mātua i mōhio, ā, e raruraru pēnei ana tā rāua tamaiti. Nā, nō te huringa mai o ana mātua ki a ia, kātahi ka puta mai ko te ora. Ko tana tino mate pea, kīhai ia i mōhio me pēhea te whātoro atu i te ringa āwhina ki tētahi. Nā, hei ko tāna, kotahi noa iho te hakuutu, hoina ko te matemate noa atu. Koe tēnā. Koia taku, e, e, aha nāu, e mataku ana ahau ki tēnei kaupapa, ā, e mataku ana ahau ki tēnei mate, engari e tika anō ana kia kōrero ki a Te Mataku, nē? Ā, ko, ko ngā taitama tāne Māori i waenga i te 16 ki te 35 tau te kaumātua, ko te tūpono o tō mate ko tō ake ringa, koia te ka mate koe i tō ake ringa, atu i te mate pukupuku a te i te rewharewha atu i te aha raini atu, ko ngā paikīniti mō ngā, mō te hunga pēnei i a tāua nei, Koia kē, ko te patu i a koe anō. Nō reira e tika ana kia kōrero i ngā kōrero haka, ma, pēnei i ngā tīhāte kua, kua mahi nei a Boys Can Cry Too, ko te tango i te wete kei runga i tēnei kaupapa kia haka puare i te taumata kōrero ki tēnei kia kaua ngā tāne e pēnei nei. Ka mutu, i roto i ngā tau tata nei, ka nui anō te tini o ngā tangihanga kua tae nei au, nā, ko ōku anō whanaunga e takoto tīraha mai ana, nā te haka momori tonu anō te take. Ka ongaonga au i tērā āhua, ka tū au ki te kōrero, nei i te marae, ka mea atu au, e tātou mā, e ngā tamariki kei roto i tēnei whare e mārama nei ki, ki waku kōrero, ehara kē tēnei mahi i te mahi tika, Ka ua koutou pōhēhē he mahi pai tēnei, hoi nō kia haka rangatira ai ko koe, nō, e hē noa atu tēnei, tēnei mahi a, a, a ngā iwi nei. I te mea, e, Ai ni pea, e takoto ana ia i runga i te rangimaere, e, e, engari anō te whānau kua mahue mai, kei konā kē te, te ngau. Ka mutu he ngau roa. Ā, ahatia he, ā, Nō ko taku haka tupuranga pea te haka tupuranga e tino taka nei ki te hē. Hono, e rapurapu ana ahau me pēhea e kōrero ai ēnei kōrero i raro tonu i ngā tikanga Māori. Hono, kei konā pea tētahi wānanga anō mā tātou. He mea poto te raru mō ake tonu atu te mate. Nō reira, me āta, he aha, kia noho māori ai tērā momo whakaaro ki roto ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā. Ahakoa pēhea te taimaha o te raru, ko te mate mō ake tonu atu. Tēnei take, take mōrikarika ke au. Tika. Ā, e whakahē ana au i Rīngi Te Korakana ki te pirihimana, te tanga, ngā tāngata tika ki te Rīngi, ko ngā, ngā tāngata ki te, ki te, ki te, ki te whare porangi. I te mea, e, e, tēnei, tēnei mahi e mahi nei wā tātou whānau ki a rātou anō, he mea kino tērā. Ko Pāketera te, tērā ma, tērā. Taka tena mate kia matu i roto ta matou whanau. Kite au nga tamariki, whanau mai, piko piko katoa na, hore kau e mohena ki te korero mo mohena ki te ngari e hehena ki ta ia kia ora tonu ai ratou. Nga mea e hore kau mate ana, ka huri ki te mahi wenei mahi, kia ratou ana, a peha nga mea e whanau piko piko nei, kei reira ke te aroha, mena hore kau ratou e pai ana ki tenei ao, kua atu ngia ta ratou, Ki, ki te mea pikopiko ana. Tēnei ko taku hōhā ki ahua, aua rena mena hore kau ngā tāngata e waho nei e hakarongo mai ana ki wēnei kōrero, engari koe wēna ko ngā waku whakaaro, e hore kau rātou e mōhena pēhea te mamae o te ngako e mahua mai nei e rātou mō ngā mea nohinohi noa iho. kei roto i wā rātou ngā koe haka mate me i a rātou. He mea kino tērā, nā, wā tātou tamuri koutou me nā koutou haka rongo mai nā, tēnei mahi e mahi nei, koutou hara i te mea pai mō tā koutou whānau, me nā aroha nā koutou ki tō whānau, kore koutou ko te mahi tēnei mahi. Ko tēnei ko tētahi mea mōrikarika ki a au, te mahi o ā tātou whānau ki te mahi kino i a rātou, mate ka matamate i a rātou. Kāore kau e mea kōrero pai mōku, kei reira ngā mātua, koe tērā ko ā rātou mahi, kei reira ngā, ngā tuakana, kei reira ngā teina, kei reira wā rātou whānau ki te kōrero ki a rātou, mēnā e take, mēnā e, e wangawanga ana koutou, haere ki te kōrero ki tētahi o ā koutou whānau, Koe, koe noho, ā, koe e kōrero, kia oti, e mea ki koe, kei, kei ia koutou te, te oranga ki te whakamate i a koutou, ara tēnā mea te pai, mea pai. Nō, ko tāku tērā, he mōrikarika mārika nau i tēnei, i tēnei mahi, i te mea, o kite au ngā tamariki e, e, e, E pikopiko ana kei runga te moenga o toru te kau, horekau noa o ake noa, horekau korero ana, ngari hehena kia ora tonu ai ratou. Nga mea horekau pera ana, e mahi nei wene mahi, a koa e mohe ana au e takei pera ai, ngari, he rongoa tera, Horeca. Mena, mena ratu e ora mai ana, ka kite i te mamae o nga, nga mahua e ratu, ko, ko mohio ratu, ta ratu mahi horeca i tino tika. Koe tena, ko tetahi e, ahuaranga e, E maha ranei au, i ahau e tamariki ana, i kaha matoku au i nga kaumātua pēnei i a koe motu? I te mea ka tū mai koutou ki te kōrero ka mea mai, ki te hakamomori koutou i a koutou anō, ka tanumia kētia koutou ki waho ake i nga taiapa o te urupa. Na, ka matoku mātou i te mea, ka horeke mātou hia na kia wehewehe i o mātou tupuna. Whare wahanga wena iwi i te keti kia tākahi kau i a te keti. Āe, āe, āe, āe, nā, koia. Engari ko te mate i ēnei rā, Kahore nga nga tamariki o enei ra e taunga ana ki nga tikanga pena. Kahore hoki e aro ana ki nga korero a o ratou ake kaumato. No ra, hei aha hoki ma ratou mehemea ka tanumia ki waho noa atu i nga urupare, ahau nei, matuku ana ahau i te rahua. Ia. Ahau nei na kore au e tautoko ki a pena rawa, kia tanumia ketia ki waho o te wahi tapu. Hei tāku, I nipa he tikanga Karaitiana kē tēnā. Nā te mea i mate pēnā hoki ētahi o tātu, o tātu tupuna i Mora, he rerekē te take. Ia, rerekē. Rerekē te take, nē, ko ngā wāhine ōna, ko Mateng ā rātu tāne, nā, ki tawhiti, e, ko kore hoki mai, nā, koe tērā ko tētahi o ngā, ngā hua o ngā utu o te ramahi, ko ngā wāhine patu anō i a rātu anō, nē. E muha ana tātou, peke rawa i te pani, nā, ka mate atu ki raro. He mate rangatira pea nei i roto i tō rātou hinengaro. I hanga pā ai aku ringaringa ki tēnei take nā taku mahi i te pikitia nei, i te tekau tau ko pahure nei, ko Maui's Hook te ingoa. Nā tēnei pikitia, e pā mārika atu ana ki te raruraru nei. I ako ai ahau i ētahi āhuatanga o tēnei mate, Ko Kaukeau i mōhio i mua atu, pēnei nā, e ko te tāne te mea, ā, kore hoki tātou e kūare, ko te tāne te mea mate nui ana i tēnei mate. Ā, ko tētahi raruraru ki a tātou tāne nei, whakakau kē tātou e tino kaha ana ki te whāki i ō tātou āwangawanga, i ō tātou raruraru ki tētahi atu nei. Ā, Pērā ana au, e taea te nuinga o te wā, pai kē ki au kia mate, ehara i te mea kia mate rawa, engari pai kē ki au me pīkau wahangū kē au i aku raruraru, e, i te mōhio mai o te iwi, e raru ana au, nā taku wairua, taku hinengaro rānei. He āhuatanga tāne pea tēnei, nō reira i roto i te haka tupu ake i āku anō, Tamaiti Tāne, E kore mutu taku kōrero ki a rātou. Mehemea ka pā mai tētahi hakaaro pēnei ki a koutou, e, kia mōhio koutou, me haere mai ki ahau, ka kōrero tahi i tātou. Nā te mea, ahakoa pēhea te pouri o tō ngākau, Ko tō wairua mō te wā noa iho. Kāore tēnā mea ko te mau tonu. Kia mōhio koutou kei tua te oranga, te māramatanga e ora e koutou. Ko tētahi mea hoki, ko te pikitia e kōrero nei ahau, ko te akoranga, tētahi o ngā akoranga nui i hopu ai ahau i roto i tērā mahi, ko ētahi o ā tātou taitamariki e hanga pēnei noa i te tutū nei, kāore kē rātou e mārama ana ko tā moko e kōrero mai nei, i muri i tērā mahi kāore he hokinga mai. Nā, ko te mutunga rawatanga tēnā mō te tangata. Kāore e te anga taitamariki e mārama rawa ana, koe tērā ko te āhua o te mate nei, nē? Honua e pouri ana i roto i taua pouritanga kāore e kite mārama ana. I mua atu, ka pēnei rā atu he raruraru nā kua tutū ki tēnā mea, ki tērā mea e rapu ana i tētahi aha rānei oranga mō rātou, engari ko te raruraru kē, ko te patu i a koe kia mate, ā, kāore e koe hoki mai nei muri tērā. He mea nui hoki tērā kia whakamāramatia atu. Tētahi mea, ka roa tēnei mate e pā ana ki ngā iwi o konei, ko te Pākehā, I mua rā, ko ngā rata Pākehā ki taku mōhio, i mua rā e tohutohuke ana i te iwi me waiho huna ēnā take. Ko te Pākehā anō e akiaki ana i a tātou, mai rā anō, kaua e kōrerotia. I runga i tō rātou mataku, ina kōrerotia, kua rongo mai tērā, nā, kua aru ia i tērā mahi. I roto i aku mahi pouaka hakaata, kore rawa e taea e koe ētahi āhuatanga o te mateneti kōrero. I mua ra me mea i mate pera te tangata kore koe kite i roto i te nupepa hoi no taau e kite ai he tangata tenei ko mate e horekau e korero mai ana e kona nana no ia i patu kia mate ne no reira i runga i te kuhu i te mate nei waenganui a tatu me te akiaki a nga tohunga Pakeha nei kaua e korerotia Kei kō kē atu te raruraru. Ki au nei ka tupu haere hoki te taniwha nei i Konami. Na, i ngā tau tata nei, taku hakapae kua tīmata te huri haere o ngā haka a Riai nei, ka mutu e moe ana au ngā iwi, ngā Māori kei roto i tērā mahi e mahi ana, e tino kaha na rā atu ki te kī atu ki te iwi, kaua hunangia tēnei raruraru. kia kaha tātou ki te, ki te kōrero mō te matenga. Ka pai. Ka pai, ka pai. Nō reira, kāore, kāore i he, kāore i he tō mahi. Nō. Ha ka rungi e koe, pena kaua koe ringa atu ki te Primana, ka mate ke toho, ko pēhea? Kāore rawa o he. Na, waiho atu to hoa i runga i te rangimarie, ma te wa ano pea, ka tika ai. A tera marama ka rua tekau ma rima aku tau, e titiro ana au ki te rua tekau tau kei mua i au, me hakapau kaha hau ki hea, kia eke ai ahau ki tetahi taumata rangatira i roto i taku mahi, i roto i te ao nei hoki. Kia kotahi anake te mahi maku, kia maha rane nga mahi maku, Me pēhea taku hīkoi a mua atu nei? Nā, 25 noa iho ngā tau o te tangata nei. Kingi, ko koe te mea pātata ki a ia? E pēhea ana te tau nei haka pau i tō kaha? Nē, maku, ko koe te mea pātata nei ki aua tau? Ko koe kē. E hoa tau? Ko kaumatua kē. Kua hakaaro rānei kaurua ki te 25 tau e heke mai nei? Me pēhea Nā te mea he mutunga anō tō te kaha o tēnā, o tēnā, o tā atu, nē? Hare i te mea, ā, ēnei pēwhea ka rere ki a moko, nā te mea, hokoki e te korokia nei e moe ana te hanga nei. Engari i te nuinga o tā atu, nē? Ka pau anō te kaha. Tēnā mea te kaha he, ka pau anō. Nō reira, me pēhea tā kaurua tiaki i tō kaurua kaha? Me te whiriwhiri, he aha ngā mea hei aka pau ngā kahatanga mā kaurua? Oh, oh, hoi no, nāu te kōrero mai ki au i tētahi taima, hoi no, e amuamu ana ahau ki a koe mō ētahi o aku take, hoi no te wā. Ā, ko tā te kōrero a Papa Kiu ki ahau, me kaua koe e mahi kia māuiui rānō koe. Nātahi ka au ka hanga, oh, ka pai, ka nui taku pai ki tēnā kōrero, me kaua au e mahi kia māuiui rānō au. Engari me hakapau kē ahau ki ngā wāhanga e tika ana kia hakapaungia taku kaha, ko reira pea te oranga. Ko reira pea te oranga. Ka mutu, i, i roto i ahu, i, i, i aku mahi Māori noho nei, e, kua kita au e, kei a au pea ētahi pūkenga e hiahiatia ana e tangata ki atu, nā, ka karangahia ahau e rātou, e, kia utu ai wētahi mahi. Nā, kātahi au ka mahi wēnā mahi. E, e kore au e utua, e, e kore au e arohaina e rātou, Hono, ko tōku anō kaha e hakapaungia ana, e hakapaungia ana, hoki atu, hoki atu, ā, tahi ka tatū i a au, ā, i roto i a au anō, I need pea me hakapau kē taku kaha, ā, ki ngā kaupapa, ā, e mōhio nei au, ā, he tangata tika kei konā, e tiakia hoki ana i tērā kaupapa. Me hakapau hoki taku kaha, e, ki ngā kaupapa e pai ai au, Ki ngā kaupapa e manawa pā nei ahau. Me kaua e hakai noa iho ki ngā kaupapa a tena, a tena hoina hei, hoina hei mahi Māori noa iho nei, engari me haere kē i runga i te, i runga i te pono ki tētahi o aua kaupapa. Ā, nō reira hoina kua hanga, mō koia te rā, ā, hakaro ki au, me kaua au e mahi, kia māuiui rānō ahau engari kē me mahi ki tāu e pai ai. Ko reira pea te oranga mo te rua tekau ma. Nō reira he āta kaupapa, ko kite nei e koe he painga kei reira, māu. Ko tēnei mahi. Ko ngā mahi Māori nei, ngā mahi reo Māori, ngā mahi i roto i te ao Māori, e mōhio tonu ana koe tēnei ko taku ao, e kore au e huri ki tua atu i tēnei ao. Haka mōmori ana koe i roto i tēnei mahi. Haka mōmori positive, Ki ngā mahi Māori nei, mahi ao Māori nei. Koia, tino pakeke tēnei pātai i te mea rakau kē mātou i te mōhio ki tēnei, ko tonu mai te pātai, tana huarahi, tana ao nē. Engari, ko tāku kē, 25 noa iho te kaumātua, ah, i huhū pē tonu. Ka 40 e kore pea koe e tino mōhio pai tonu, Ā, mehemea he pai ki a koe, ana, mahia. Koia. Ki a au nei, mena koe hēna kia whai take koe roti ō mahi, kia kake koe ki te taumata o ō mahi. Nā te mea titiro ana au ki te takoto o te ao nei ānena, he mea nui tēnei mea te tohunga ki tētahi mahi, nē. Mēnā e hia ana koe kia eke koe ki te, te mea, te wāhi ikeike o, o tāu nei mahi, Ā, hore au Maharana ki ēnei tohutohu e kī mai nei koe nāku i hoa atu ki a koe ki. Kaumātua rawa koe. Mehemea. Mate wareware ai. Mehemea nāku wēnā koro, māku mea atu ki au, ko rerekē taku haka ā rerekē. Me mahi anō te tangata ā māuiui noa. I roto i te mahi i whiriwhiri nei ia māna, he āu i kōrero pēnei ai. Mehemea. E kai, mehemea kāore koe hakapau ana i tō kaha katoa ki runga i te mahi kua whiriwhiria nei e koe, hoi nō, ka mahi tonu koe, ā, mate noa koe. Ka, ka, ka mamae tō tuara i te waha i tō mahi, mate noa koe. Engari, mehemea ka hakapau koe i tō kaha ki runga i tētahi mahi, tae noa pea kia whā tekau ngā tau, kua Tū tohunga koe roto i taua mahi, kua tū ikeike koe roto i taua mahi, i muri mai i tērā, ka puare mai ngā kuaha katoa o te ao ki a koe. Nā, kātahi ka māmā ake, kātahi ka tae atu ki taua rangatiratanga e arumia nei e tātou katoa, life work balance. Nē? Nā te mea, kāore tērā ao e puarana ki a koe, E, kia tae ra no koe ki, ki tera taumata. Ko taku tenei e kite nei ahau. No reira, mena koe tera ko te mea e hihi ana koe, mau, a, kia tu tika koe, tu tangata koe, i roto i te mahi, a, i roto hoki i to whanau, i te kainga, a, aru mea tetahi mea pau no to kaha, i a koe e tamaruki ana. Na, Ka tae atu koe ki kō i te whā tekau tau, ā, kua hanga māmā ake tō noho. Ka tahi. Ka rua, kia kaha koe ki te tūtaki haere ki ngā mehemea he wahine te hoa e rapu ana koe māu, kia kaha koe ki te tūtaki haere ki te tokomaha o ngā wāhine e taea ana. I te wā e ako tamariki ana. Na hara tēnei i te akiaki i te tangata ki te onioni. Ara i te kōrero onioni. Ko te take kē, ki au nei, i roto i tau nei ao, kotahi anō haka tau, nui katoa, i roto i ngā whiriwhiringa katoa a te tangata i tēnei ao, ko tana whiriwhiri ko wai hei hoa mōna. hoa pūmau mōna, mō te roa ngā tō tana ao. Ko te take, ina moe noa atu koe i tētahi wahine, te āhi kaurua ka wehe, aha ko pēhē te tini o ngā miriona tāra kei roto i tō pēke, nā ngaro tonu atu. He mea nui tēnā te āta whiriwhiri ko wai hei hoa tika māu, ki au nei, Nō reira, pēnā e noho ana te pene i a tātou e noho nei ki Kaikua nei, āinei pea e rima noa iho ngā wāhine e moe ana tātou, me puta ki waho. Haere ki te tūtaki haere, ki ngā momo tāngata katoa o te ao nei, kia nui atu ai te rō, te puna, e, hei whiriwhiri māu. E, ko tēhea te tangata e tata ana ki au, e kite ana ahau, e, ka pai pea, ka tau pea māua, hei hoa mō māua, nē? Nā te mea, mēmea ka, ka whiriwhiri koe i te tangata, te wahine tika māu ki a au nei, ā, koe, kei konā kē te tino rangatiratanga o te ao nei. Kāore he haka tau nui atu tēnā. Kore e maumau te penihīni whiu atu i tō waka ki Tāmaki. Te mate kē, peke noa atu tātou ki roto i te moenga o Wairai nei, nā, hapū tonu atu, nā, ko. Ko Mau. Ia, me, nō reira, me, me hakatohutohu ana i te tangata, e titiro ana ki te rua tekau tau kei mua i a ia, e tamariki tonu ana taua tangata, koe ērā ko aku tohutohu e rua. Tuatahi, hakapaungia tō kaha ki runga i te mahi ko whiriwhiria nei e koe, kia tūtohunga ai koe i roto i tērā mahi, muri i tērā ko te ao katoa e āruā nei a koe, kia koe tō tikanga, ko koe anō tō pōhī. Ā, tuarua, Ngā āta whiriwhiringa, kia whānui te titiro, te rapu i te wahine, tāne, tika rānei māu, hei hōpū maumau. Pai tērā, pai e tohutohu nei te koroke nei i a koutou. Ko Pahureke te wera wāhanga. Pai noa te titiro ki muri nei. Engari, e tika ana e. Kiu e tēnei mea te rapu oranga māu kē. Kore au ko te haka, haka pono ki wāu kōrero katoa, kaua haere te onioni haere i roto i ngā kōrero, try before you buy. Ina kawa rawa ko re koe, ko re koe ko te pai. Re kau mo he re mene uru ana we ni ko re uki roto i wa ngari. Tene ma te te te pene pene au ni o te mahi au kia mate rano. I te mea, ngā mahi e mahi nei au, ina pai ana au ki waku mahi, e hari ana au, mutu ngā mahi e tuku atu ana au ki wā tātou whānau e mātakitaki mai nei i a tātou, mēnā e pai ana ki a rātou, he mahi nui tērā. He, kei reira kei te utu, ki te haka ngahau i wā tātou whānau i roto i tā tātou reo, i roto i tā tātou tikanga, te utu kei kona, kei a rātou. Hoi tēnā ko te utu o tēnei mahi, e mahi nei ahau, tae atu ki runga te pāpāho, i runga te teihana o Ngāti Hine, i te mea mohenau, o ā tātou whānui, hakarongomai nā kiwetahi o mātou. Horekau ki te katoa. Ka reo ētahi o ngā take whakahaerengia nei runga te teihana o Ngāti Hine e tino ngākau nui ana wā tātou whānau i roto o wā ko mahi e mahi nei. Kei reira te engari ko te mahi au kia mate rānō len Ā, ka hino ka, ka mutu e Ūtiona te mahi. Engari me kaha te mahi, taumahi ki te, i taku mahi e ai nei, ā, mō aku tamarimi me aku mokopuna. Ka pai. Ko tēnā. He hari anō te tai utu, nē, ari te mea ko te moni nahe te, te utu. Ka pai, ia. Ia. Ko te hari hoki te tai. Ka pai. Nā, pātai a Whakamutunga. Mō te taumata tāne nei, he tāne ahau, he matua hoki. I tēnei wā e mahi ana ahau, e rua kē ngā mahi. Oh, he take mahi anō tēnei. He, hei oranga mō taku whānau, kia ea noa ai ko te rīhi o taku whare, whitu rau tāra i te wiki i Tāmaki Makaurau. Ki te kore au e mahi e rua mahi, e kore taku rīhi e ea. Ko noho whare kore anō mātu. E rongo ana au i taku tino ngenge. Ko te hua he amuamu i ngā wā katoa tata kore kite ngā tamariki. He aha tēnei momo ao? Ko te ao tērā o Tāmaki nei te hanga nei? Koe tēnā ko te raruraru o te tangata nei ko tana noho kē mai ki Tāmaki Makaurau. Ea, ea, ea, ea, mea, mea nui tērā. Me, yeah. Whetu rau tāra i te wiki. Te rīhi o tana whare. Me mahi kei te koroke nei, rua ke mahi ka e ai te tana whare nei. Mm. Well, he anga tohu tu āwhina i ai. Te āhua nei koina te take ko Te Tai Tokerau tērā te rohe i tupu marika a tangata nei i roto i nga tau e rima ko hipa nei, te nui o te te utu o nga whare ki Tamaki. Ka nuku mai nga tangata o Tamaki ki konei, wera i rua mahi kei i Tamaki kia ea ai te rihi, na kotahi noa iho te mahi konei i te Tai Tokerau e ea ai te rihi ana ko pai ano nga nga oranga o nga whanau, he hoa ano noku kua pena, he kaiako ne. Nō reira, i hanga rerekē, i hawa hoki i hea wāna mahi e rua, engari ko tētahi o ōku hoa i pērā anō, i nuku mai i Tāmaki Makaurau ki Te Tai Tokerau, ki te noho ki Whangārei, i a ia nei kua pai katoa tana ao i Tāmaki, i mate noa ia, i hakapau tāima ki te haere ki te mahi, i hakapau kaha ki te mahi i ngā mahi, i hakapau kaha ki te mahi i ngā mahi e ea ai tana tana whare, nga nama o tana whare, na, tae mai ia ki konei, i hanga, i korero ke mata ki a ia, eh, raru ana koe, noho ana koe ki Waipū, na, ko Hoha ki a koe te whiu mai i to waka ki Maunu rano ki te mahi ia ra, ia ra. Ko tana ke, Oh, ko pai ke atu tena maama pai tenei, ahakoa tawhiti ke atu i taku huarahi mai i te kainga ki te mahi i Tamaki poto ke atu te taima. Ae. No reira ko whai oranga ia, ko whai oranga tana whanau i tana hoki mai ki te kainga. He mahi ranei kei konei, na hoki mai te tangata ki te kainga nei mai? Hau hoki, he aha te mahi a tenei tangata? Mea hoki kei korero. Mena e rua ke mahi o te korakena, korero ko mate te korakena, mena e. Mena koe e ware ana i te utu i ua pire i ware i a koe, kore koe ko te ora tu. Korero ko mate koe, ka noho moke moke mo tō whānau, me tō wharangatira mo ua tamariki, me hakaaro koe, kei hea te mea tika, mea nui atu ki a koe ko tō Te utu i tō hore, o tō whānau rānei, me tō, me tō tinana. Ina pērā rawa te, te kaha o te tangata, he rua kē mahi, ā, kore roa, kua puru te hau. He mahi poro rākau māna i a koutou nā? Kore, poro... Mehemea kei a ia te reo Māori, nau mai ki te Kura Kaupapa Māori o Paekonghe, tēnā e, e pai anō ana tana reo Māori. He tini, tini ngā mahi Ka muru mena e mohena koe ki te haka tū whare tiko, whare, whare rangi, e, e konei ngā wāhi e, e hēnei ki te haka tū tū whare e ai. Āe, engari koia ana tēnā koe tētahi o ngā āhuatanga o tēnei take. Ki au nei te mahi ka muru nei, aini pea koia kei tēnā koe te tino mahi o tēnei oh, whenua katoa, yeah, ahu yeah. atu nei, ne? Yeah. You know, taku yeah. tamaiti, tana mutunga ki te kura, e mutu e horo hoki ki te kura, ne? Tā ia ka pukuri ki taku tamaiti, mau mau ia, mau mau. E, haka tupu nge ake hoki e au, e kaumātua. Taito hoa ka oma ki tama ki Makaurau hei tāna haere nei i te ako i te mahi kāmura. Nō, pukuriri ana he aha ki, maumau tō, maumau, maumau tō roro, ko hau tēnei ki a ia. Engari āe nana e, e, e. Ko whai rawa rawa atu. E āe nana e mihi ake ana ki te korokena. Nā te mea tonu au ki a ia, inā, ka aha koe i roto i tēnā mahi, e, e hoa, kore roa koe, tino rangatira koe. Nā te mea koe tēnā ko te mahi nui. Ahu atu nei, he hanga whare. Na koe, koe hoki tenei ko te putake o tenei raruraru. Hei taku e kore tenei mate e ora wawe. Ne? Ako pe, me taku tautoko ki te nga koro a te kaumatua nei, ia, a, kaua e mahi e rua ke mahi, he mate kei kona mau. Engari, ko te, ko te haka tikatanga o tēnei raruraru, kāore i a tātou te tikanga, kei te Kāwanatanga ake. Ia, ia, ia. Hoi tēnā ko taku mea, mea atu ki a koe, me, me, me huri tātou ki te kōrero i ngā taka e pā ana ki a tātou i tēnei ao, e pā ana ki ngā mahi e mahi nei te, te, te, te, te Kawana ki a tātou i roto i tēnei ao, kia rongo i rātou ngā, wā tātou Minita Māori, Te hate me ngā whakautu korero o ngā kaimātakitaki nei i a tātou. E mihi atu ana ki tō tamaiti. Pērā katoa taku mokopuna, he hea aku tamariki me aku mokopuna ki te korero Māori, e tāna mea, he hea nau i te wharaunga o tana, tana, tana pāpā, hei parongia i te, te, te taraka i runga i tana motopaiki. Whatiwhati katoa ngā wheua o taku tamaiti, tana te pāpā o taku mokopuna, a Huri Te Korakona, a mea atu mea mai ki au, kore au ko te hehe ki te kōrero Māori, e hehe ana au, a kia huri au ki te ki te mahi rata wheua te mahi, ki te kite i ngā rata e honohono ana i tēnā, tana pāpā i tēnā. Whati katoa ngā wheua o Te Korakona. Ka kite tana moko, tana tamaiti, tana pāpā e takoto ana i runga i te rori, tū mā o te lawe me whatiwhati katoa ngā wheua o te pelvis o te korokona te rā. Tata tonu taku tamaiti te mate, ngā ka huri taku tamaiti, a mokopuna kia mea atu ki au, i taku i hehe kia korero Māori waku mokopuna, tāna mea nō, e hehe ana au, He la tau ina, ina, ina, ina. Hai rei te kura. Ki te koe te, te, te, te, te titiro o ngā tamariki, me tahi o ngā tātou tamariki ai ane. Mm. Ka mutu e kite au i roto i ngā pitopito kōrero i ngā rā tata nei, roto o Puanō o Tainui, taku haka pai nei, taku haka pai. Kei tainui tēnei kaupapa hauhaka tūtū whare haere e kona i runga i te papa kāinga o te iwi nei, nē? Ka mutu ko te iwi anō te hanga nei e āwhina ana e ngā whānau kia haere kere rā, ēnei pea e whakaitingia ana te utu kia taea e ngā whānau nei te utu te pīkahu. Nā, koia ērā ko ngā kaupapa. hei oranga mō tātou whānau. Kia tae rā anō ki reira, I nipa, ko te, me pēhea, koia tēnei ko te take e noho nei ētahi o tātou whānau i roto o Tāmaki Makaurau, e rua, e toru kia whānau ki roto i te whare kotahi. Me noho pērā kē ki ō e ai te rī. Rīhi o ngā whare. O ngā whare. Ka mutu, he aha te painga o Tāmaki i ēnei rā? He aha tātou e. He aha ō tātou whanaunga e noho tonu nei ki Tāmaki? Rainbow's End. Haunga anō tērā. He aha kei tua atu? Aua, aua, aua, aua. Hore kau e pai, hore kau e pai o tērā wā. I te mea, hoi nō ko tāku e hakapai noho nei, ko te ao mahi katoa kua huri kē ki te ipurangi hei nohoranga mō ā tātou mahi. Pēnei me tētahi o aku whanaunga, ka hōhā ia i tana kaha pohara noho ki Tāmaki, Ka hoki mai ia ki te kainga, ka timata tana pakihi, business, kākahu nei, mā te ipurangi. Na, wano tāna, he, he whātora atu ki ngā iwi o tāwāhi, mā rātou kē e, e, e tuitui ngā kākahu, katahi ka hokoina atu, na, ka utua nuitia taku whanaunga. Na, ēnei pea me timata tā tātou, ā, me, tā tātou aro, ē, ki ngā tango o te ao hou nei, you know, hei, hei mahi mātātu. Mahi ipurangi kē, mehemea kei a koe tētahi i tino hakaaro, huna ka mīharotia koe e te ao. Nā, eni pea te tangata nei, me hakapau kē ki tētahi hakaaro rangatira, ē, hei kaupapa kē māna, hei utu i a ia. Hei kingi, ākō tō tātou kore mārama ki te take e neke ai ngā whanaunga nei ki Tāmaki Makaurau noho i. E, i tetahi tirohanga e pātai, ā, ko re take noa iho tena, na te mea ki tau i roto i te nupepe nga wiki tata nei, kei te takiwa o te o iwa tekau paiheneti o nga tangata katoa o Niu Tireni e noho taone ke ana. Re, koe tera ko te hinengaro o te tangata nei, ora kau moe ana e ahei pera, engari pera ana. Ta tana katoa o nga tangata o Niu Tireni nei kei te taone ke noho ana, torutoru noa iho ta atu kei te koraha ke nei noho ana nei. Ka mutu, ko tētahi mea, ko ngā kaunihera nei e moko. Ki a au nei, me turakipa ētahi o ngā, o ngā, o ngā here i runga i a tātou. Mō tēnei mea, mō te hanga whare. Pēhea noa, otirā o tātou haka aro, ki a au nei, ko te haka tū i tō whare, kia ako anō te tikanga. E koe, te kaunihera, a wai atu rānei ki te haere mai ki te titiro i pehe tō hanga i tō whare. Mehemea i hanga hē koe i tō whare, te mutunga mai, ka hinga tō whare, ka mate ō tamariki, nāu tēnā hē. Are i te mea mā te tahi atu e kōrero mai ki a koe, e, kia pēnei, kia pērā rānei. Tika, tika, tika, tika, tika. Me hoki koe ki te kōrero ki tō rangatira. Nā, kia tika rānō ko te tino rangatira ki tērā taha ko te Pirimia, me kōrero kē ki te Kāwanatanga ka homai i ngā ture hei whāinga mā ngā Kaunihera, koia kē te raru. E noho ā-ture ana mā ngā Kaunihera tērā taha e whakahaere. Taku harihari tēnei ki te ture hou nei, i āhei i tātou ki te hakatū whare kaua e rahi atu i te 30 square metres nei, nē? Ia nana, hō, he aha? Puehu pai te tutu haere o nga whare pena i te kainga nei a ne. Ia ia ia hoi kite koe e ko oti ki te timata wetahi o nga tatou whanau he i runga nga wetahi o nga whenua he heke rangi tangata e whai he ana mutu nga tangata i a ime haka tutu ana i a ratou whare kore kete te whare tiko i runga i o i runga i wa ratu hea whakatutu whare nei i runga i te wa matou whenua i Kahiki me tau ringa tau ki a ratu na na hohe tau a ki tau a koutou whare tutu ana i runga nga he ora hore kau a tae ki te haka tu whare tiko ka tahu au a koutou whare. Ā, ā. Āe, e, he mea tēnā kia ture, kia, kia ture, hei tāku, kia āta ture nei. Ia. He rerenga mō ngā paru. Ia. Engari ki te hanga i tō whare, a, ki au, ki au nei, kei a koe anō te tikanga. Ia, ia. E, e tika ana mō kōrero, ahakoa ngā ture e noho ana ki tēra taha, he wāhi tōna kia haka māmā i tēra huarahi i roto i te ao kaunihera, nē? Pēnei ko, i pā mai tētahi, ā, whanaunga, ā, nō Waimāhi ki ana rātou ki te haka tūpapa kāinga, nō reira i pāpā atu au ki ngā kaimahi kaunihera ka pātai, ko wai te tangata, ā, ko wai te tangata i roto i te kaunihera kia kōrerohia e taku whanaunga e hiahia ana ki te haka tūpapa kāinga, ā, oh, i tēnei wā, oh, ko tēnei tangata mō tēnei taha, ko tēnei tangata mō tēnei taha, come to, Kua tekau katoa ngā tāngata i te kaunihera mō tētahi hakaaro hakatū papakāinga kotahi i te take. Tēnā mahi i roto i te kaunihera ana, tēnā, tēnā take, heore kau kei roto i te whare mīne. Tēnā rā, ko rātou e hanga ana ngā ture i roto i te kaunihera, heore kau te kāwama. Tēnā koe taku mōrikarika ki te kaunihera i roto i ā rātou ture, e taea rātou ki te tuku resource consent, mēnā e tahi ana tangata o te, o te, o te, o te wāhi, kōrero atu nā rātou, ka kai, mana tonu atu i roto i ā rātou ture. Ko te ora kau tērā mea pai ana. Ka pai. Ka mutu, mō te kaunihera, you know tēnei ture hau, mō te hanga whare i raro i te toru tekau square metre, Kau nei he oranga kei kona mo etahi o te tini o nga whare o te kaenga nei i heke ki nga kahore i mea i hakahaetia te kaunihera i nga tau maha ko pahure nei. Penei na, hai ko taku, koe tena ko tetahi ahuatanga o taua ture kahore pea atu kitea e te hunga hakatakoto i tenei ture mo tatu. Mohanau ki ētahi whanaunga, ko Tūkē e whare pērā te rahi, noa atu, i runga i ō rātou whenua, i ngā tau ki muri a hē ana, nā te mea, kāore te kaunihera i akomana nei i te tū o taua whare. Iāinei, ina pā te tangata ki a rātou, hei, te whare nei, nōna hē i hakatūngia ai? Nōna tata nei. Ko tēnā tātou ngā whanaunga nei, Nō nā hea i tīmata ai te ture hanga? Oh, nō tērā tau, āe. Nō muri mai i tēnā. Tika. Nā, he āwhina tēnei i a tātou, e tātou mātou. Ki ngā whanaunga e noho ana i ngā whare o koni atu i te toru mita, rua mita rua te rahi, wāwāhingia. Koia rā. Nā, e toru. Toru tekau, toru tekau, toru tekau. Ko ia. Nā whare motokā nei, ā, nā, he putanga kei konā, kia koreita atu e raruraru ki te kau nere ai nei. Nō muri mai i te ture nei, ka hakatūngia hau taku whare motokā. Pērā i Hokianga rā te kau nere, ngā rekoato o reira nei, ngā pukapoko o reira mō ngā mahi hanga whare i mua, tahi ka toro taua whare. Nā, pau katoa ngā, ngā. Te whare kaunihera i Rāwene. Āe, i te, i te, i te ahi, nē? Nā, e ana nā, katoa ngā iwi o Hokianga, o rātou whare e tū hēhē katoa mai i reira, ina pokateka te kaunihera ki te mea atu, e hē ana tō whare, ko, ko, ko mea atu, kāore. Mōhena koe, ko wai, wai ngā tāngata e amuamu ana i tēnei ture, ko ngā tāngata Inihu, Ko reira atu ko te... Well, kaitoa e koe. Yeah, hey, hey, hey. He nui rawa te utu o te inihua. Taku marae nei na tekau mano tārei yeah. te tau. Oh, mato kata, mohe na. Pea te, te, te nui e te itu. Nā, ko te koe tera, ko te kapai. Ka pai. E, ko tērā ko te tahi totohe, totohe mātou e i te tahi hui i Hakatūngia i Nanahira mō te, te, te rapunga. E, te, te roa ngā tupuna whare, te rapunga i Waiomio. E, me tahi o ngā tāngata, mutu hore koutou te, te, te whare hui E whakamahi ana hore hou e whare kai a emi, ka mahi ana ratou ki te hakatū whare. Ka korero nga tangata e pa ana ki te inihua, Na te aha ka te take i unihi ana koutou i te whare nei? Mea tou, i roto o tou henare, ka mutu kai matou i te inihua i ta matou whare. Mea tou, He mena e inihu ana a koutou i ta koutou whare e hakahawe ana koutou nga nga wa tatou matua e tu e iriiri mai nei i runga i te patua ta tatou tupuna whare. Waiho atu ma ratou ta ta tatou whare e inihua. Ko ratou te inihua ta tatou whare. Na, mai ra no i tenei ra. Ora kau matou i tu i nihua. Ka pēhea pēnā ka toro i te ahi? E mahi, ora kau matou i mahi tika tetahi mea i te kainga. Mohena noa kei reira ratou ki te tiaki i ta ratou whare. Mena hore kau, hore kau e. Hoi hore kau e mana o wena kau mātua i runga te te patu o wena whare. E tino kia ora rawa atu anau ki ena korero. Whakapono anau ki tera korero. E totoi anau mena ka hanga ahau e toku ano whare, mehemea ka mate taku whanau e roto i tena whare, mehemea ka toro i te ahi, na, maku tena he pikau. Naku ke tena he. Ko koe e kohi mai to ihu ki roto i taku whare. Ka pai? Na pai. Kingi, Nō ra, he aha anō te pātai me te kōrero āwhina kei roto i tā tātou kupu tū? Kāore he āwhina nā te mea kore ora, ā, kore awe te ora o tēnei mate, engari kia kaha tātou katoa, e te, e te whanaunga nāu nei tēnei take i tuku mai, kia kaha tātou katoa ki te aki ake i te hunga whai mana, whai ingoa i roto i ngā mahi haka haere i te whenua nei, Kia rapua, kia kitea he huarahi e māmā ai te whiwhi whare o te tangata. Ko reira e kore te tangata e mate e rua mahi ano. Ia, ae. Ka pai te. Hoki mai ki te marae o te kaumātune, mahemahe koe he kāinga mau i rei. Kia ati nei rā e tātu mā, ahakoa poto ano te kakau o te paipa mo tenei wiki, Engari, ko te tūmanako, ka hokihoki tonu mai koutou a ngā wiki e heke mai nei, nā te mea e haere tonu ana, e rere tonu ana tēnei manu. Hei kake mai mā koutou, ka rere ai tātou ki ētahi wāhi tē nō ātaahu o te ao nei, i roto i ā tātou kōrero, nō reira, ngā manaakitanga ki a koutou, huri noa, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa.